Kienet ilha ċċaqċaq. Kif qalli, ksaħt. Infqajna nibku u mbagħad għannaqna 'l xulxin u morna lejn id-dar. Keith Schembri, iċ-Chief of Staff tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat, ittella' jixhed fuq dal-każ. Fix-xhieda preċedenti, isem Keith Schembri issemma' ħafna, daqqa mid-difiża, daqqa fil-provi, bħal leaks, it-telfa tal-mobile u anke mix-xhieda tal-hitman Skont id-difiża u l-aħwa De Giorgio, Schembri flimkien ma' Chris Cardona kien responsabbli għall-qtil. Barra minn hekk, Yorgen Fenech, eżatt wara li ġie arrestat f'Novembru tal-2019, kien akkuża lil Schembri li kien hu l-veru mastermind. M'iniex il-mandant, le qed ngħidlek sitt mija fil-mija li ma kellix connection, qal Schembri.
Keith Schembri qatt ma tressaq il-Qorti fuq il-qtil ta' Daphne, però jaffaċċja akkużi dwar leaks ta' sigrieti uffiċjali tal-Istat, bi sperġur, jiġifieri li ta ġurament falz, u, flimkien ma' Yorgen Fenech, fuq il-każ ta' Seventeen Black u l-korruzzjoni. Fil-fatt, hu xehed taħt twissija biex joqgħod attent li ma jinkriminax ruħu. Xorta tkellem. L-ewwel parti, Min hu Keith Schembri u kif inhu mdeffes fil-każ? Keith Schembri kien iċ-Chief of Staff ta' Joseph Muscat bejn l-2013 u Novembru tal-2019. Fl-irwol ta' Chief of Staff, kien it-tieni l-iżjed persuna b'saħħitha fil-Gvern ta' Muscat, sa ma kellu jirriżenja ħabba allegazzjonijiet ta' involviment fil-qtil ta' Daphne. Fil-Qorti jiddeskriva lilu nnifsu bħala sopratutto businessman, mhux politiku. Il-politka għalih kienet biss opportunità biex jikseb kuntatt iktar fil-qrib mal-ikbar nies tan-negozju f'Malta. Mal-mument li sar politikant, fetaħ trust New Zealand u kumpanija fil-Panama. U hawnhekk jibdew jissemmew il-famużi offshore companies. Għanqbuta kbira ta' sigrieti. Il-kumpanija li fetaħ biex jiffinanzja t-trust ta' New Zealand kienet Tilgate, kumpanija rreġistrata l-Panama minn Nexia BT fl-2015. Seventeen Black, il-kumpanija ta' Jurgen Fenech irreġistrata f'Ajman fl-Emirati, kienet il-main target client ta' Tilgate. Skont Schembri, l-għan oriġinali tal-business kien li jiffoka fuq ir-riċiklar tal-iskart barra minn Malta. U Seventeen Black kienet ħa tkun il-main target client għal meta jitlaq mill-politika. Madanakollu, Keith Schembri kompla li qatt ma tkellem fuq Seventeen Black ma' Fenech. Qal ukoll li ma kienx jaf x'tagħmel Seventeen Black u li qatt ma ddiskutiha ma' Yorgen Fenech għax ma kienx jimpurtah.

Inkjesta maġisterjali kkonkludiet li Keith Schembri u Konrad Mizzi, l-eks Ministru tal-Enerġija, kienu kkomplottaw biex jagħmlu profitt minn dan il-ftehim u ftehim ieħor bħall-wind farms ta' Montenegro u jaħbu l-profitti via strutturi tal-ħasil tal-flus bil-kumpaniji tal-Palma u Ajman. Daphne kitbet ħafna fuq Schembri, iżjed minn kważi kulħadd. Kitbet dwar l-involviment tiegħu fil-Panama Papers, kitbet dwar l-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni, kitbet anke fuq id-dijanjosi tiegħu tal-kanċer. Dik tellgħet over two hundred articles fuqi. Ma affettwawnix. Jien rabbejt kallu politiku. Imma l-familja le. Fil-proċeduri ħareġ ukoll li kien iżomm file bl-artikli tagħha fuq il-Gvern fl-uffiċċju tiegħu f'Kastilja, bħalma kien jagħmel għal ġurnalisti oħra. It-tieni parti, il-ħbiberija bejn Schembri u Fenech, il-konfessjoni u r-recordings. Schembri u Fenech ilhom jafu lil xulxin minn mindu kienu għadhom teenagers. Saru iktar close wara l-2013 meta Schembri sar Chief of Staff u Fenech kellu sehem fl-Electragas. Ikliet ir-ranċ ta' Fenech, dawriet fuq id-dgħajsa, ħbiberija bejn familthom, kienu close. Anke kellhom WhatsApp group chat bejniethom u bejn Silvio Valletta li dak iż-żmien kien Viċi Kummissarju tal-Pulizija u Joe Cuschieri, ex CEO tal-MFSA, MGA u issa tal-Project Green. Eżempju ċar li Fenech kellu nies b'poter viċin ħafna. Tant kienu close li Fenech kien anke mar ma' Keith Schembri l-Amerika meta kellu bżonn xi trattament speċifiku għall-kanċer. Fi kliem Schembri, Kien hemm, kif kont hemm jien miegħu, referenza għall-vizzju li kellu Fenech għall-kokaina. Fenech semma lil Keith Schembri bħala l-emergency contact wara li kien arrestat fuq pussess tad-droga f'Texas.
Fenech u Schembri kienu ħbieb kbar, U din il-ħbiberija wasslet biex Fenech jiftaħ qalbu ma' Schembri fuq il-qtil ta' Daphne. Ksaħt. Ħriġna nieħdu drink xi mkien imma ma niftakarx fejn. Ta nix nifhem li seta' jkun hu li għamilha u jien iffriżajt. Imma jien ma tkellimt ma' ħadd. Forsi għax kien ħabib tiegħi. Jien għamilt żball wieħed, li meta bdejt nisma' ma mortx fuq il-Prim Ministru. Dak żball kbir u salib. Jiena kien iddispjaċini ħafna għal Jurgen. Mhux biex neżonorah imma tweġġa' jkollok ħabib kbir tiegħek u jindikalek xi ħaġa hekk. Però jien nerġa' ngħid li ma naħsibx li kien waħdu.
It-tielet parti, l-investigazzjoni, il-leaks u r-ritratt ta' Theuma. Keith daħal fiha għax il-verità hija li daħal fiha għalija u daħal fin-nar għalija. Kliem ċar ta' Yorgen Fenech f'recording bejnu u Melvin Theuma. Iżda kliem li jqanqlu iktar mistoqsijiet milli risposti. X'kien l-irwol ta' Schembri f'din l-affari? Kif għedna fil-bidu tal-episodju, Schembri ġie mressaq il-Qorti fuq allegazzjonijiet li qasam informazzjoni kunfidenzjali ma' Fenech dwar l-investigazzjoni. Ir-recordings li Theuma ħa ta' Fenech u nies oħra juru li n-nies li kienu involuti fil-qtil kienu jafu kollox dwar ix-xogħol tal-investigaturi, fuq rejds u arresti, fuq l-istqarrijiet ta' Vince Muscat il-Koħħu u anke fuq l-investigazzjonijiet fuq Theuma. Fit-tapes, Fenech u Theuma jgħidu li huma kisbu l-informazzjoni mingħand Silvio Valletta u Kay, jiġifieri Keith Schembri. Importanti li ngħidu li fit-tapes, Schembri huwa msemmi biss fil-kuntest ta' leaks u qatt li ordna jew li kien involut fil-qtil. Schembri ċaħad li hu għadda xi informazzjoni. Skontu hu ġie msemmi għax kienu ħbieb sew. Hu qal, Kull min għandu bżonn l-għajnuna, I go the extra way. Il-karattru tiegħi, it's a very open character. F'mument surreali, Schembri jżid li anke ħaddiem tal-Qorti talbu l-għajnuna waqt li hu kien taħt is-sekwestru, jiġifieri suppost ma seta' jitkellem ma' ħadd. L-Imħallef Edwina Grima xejn m'għoġbitha din il-biċċa tal-affari. Schembri fl-irwol tiegħu bħala Chief of Staff kien preżenti u fil-fatt organizza l-briefings bejn l-investigaturi tal-qtil, il-Prim Ministru Joseph Muscat, l-Avukat Ġenerali u l-Ministru tal-Ġustizzja. minn meta bdew isiru f'Novembru tal-2017 sal-arrest ta' Theuma u Fenech. Dawn il-briefings kienu jiddiskutu updates bħall-arresti, l-istqarrijiet ta' Vince Muscat u anke fuq l-investigazzjonijiet fuq Theuma. F'recordings, Fenech jgħid lil Theuma x'ġie diskuss f'dawn il-laqgħat. Għal darba oħra Schembri jiċħad kull allegazzjoni u qal li hu ma jafx kif Fenech kien jaf dawn l-affarijiet kollha. Iżda l-istorja ta' Schembri ma tieqafx hemm. Kif għedna f'episodju ta' qabel, skont Toma, Johann Cremona u Kenneth Camilleri, Schembri kien il-wieħed li bagħat lil Camilleri biex jikkalma lil Toma. F'dak iż-żmien, Camilleri kien security guard ta' Muscat. F'dawn il-laqgħat, il-pjan biex joħorġu bejl għall-aħwa De Giorgio ġiet diskussa. Schembri ċaħad kompletament. Qal li tliet irġiel kienu qed jiktbu fuqu. Fid-dinja ta' Schembri, kull allegazzjoni kontrih hija gidba jew theddida. U l-ikbar fost dawn huma ta' Toma, meta akkużah li tah Phantom Job u meta kiteb ismu fin-nota bħala wieħed mill-mandanti tal-qtil.
Fil-kaxxa tal-ġelati ta' Theuma, il-kaxxa li kellha l-evidenza kollha fiha, kien hemm ritratt ta' Theuma u Schembri fl-uffiċċju tiegħu f'Kastilja, dakinhar li Theuma jallega li Keith Schembri tah il-phantom job. Dan l-episodju seħħ wara li Theuma organizza l-qtil ta' Daphne. Skont Schembri, din il-laqgħa kienet xi ħaġa kompletament normali waqt kampanja elettorali. Schembri semma li hu ra mijiet ta' nies f'laqgħat hekk u ħafna kienu jieħdu ritratt miegħu. Iżda hu sostna li Theuma kien ħa r-ritratt apposta biex jużah kontrih. Fil-fatt, jgħid li Theuma saqsieh biex jieħdu r-ritratt b'ritratt ta' Schembri u Muscat fil-fond. Theuma wkoll semma 'l Keith Schembri f'nota li kiteb lil Yorgen Fenech. Fiha Theuma jsemmi liż-żewġ irġiel bħala l-masterminds. Schembri reġa' ċaħad din l-allegazzjoni b'mod assolut. Mela għala tisemmih? Schembri jgħid, I was the biggest prize in the equation. Ir-raġel kellu fantaxjenza kbira u jkompli jisħaq li Toma hu l-ikbar giddieb f'pajjiżna.
Ir-raba' parti, Messaġġi u telefonati qabel l-arrest ta' Yorgen Fenech. Schembri kompla jikkomunika ma' FedEx sal-mument li ġie arrestat abbord il-cabin cruiser tiegħu fl-20 ta' Novembru tal-2019. Il-jum qabel l-arrest, Fenech bagħat lil Schembri artiklu li żvela li Melvin, il-middleman tal-qtil, kien ingħata l-maħfra presidenzjali. Schembri qal, Fid-disgħa u nofs ta' flaxija rċevejt telefonata mingħand Joseph Muscat. Qalli li s-servizzi tas-sigurtà u l-Forzi Armati kienu informawh li Yorgen kien qed jippjana li jaħrab. Qalli biex inċempillu u nagħmel dak kollu li nista' biex inwaqqfu. Ċempilt. Yorgen qalli li kien ħa jmur Sqallija għal ftit jiem. Jien għedtlu biex ma jaħrabx, għall-ġid tiegħi u tal-Prim Ministru, għax kien se jitfa' dell fuqna. Yorgen saqsieni, Ħa l-proklama? Ħa l-proklama? It-telefonata għal Schembri damet madwar 24 minuta. Tkellimna fuq ħafna affarijiet, qalli li kien sejjer jrisq għalija għal jumejn. Jien dejjem għedtlu taħrabx, qal Schembri.
F'wieħed mill-messaġġi fuq is-signal li ntwerew fl-awla, Fenech kiteb lil Schembri, Għinni, tħallinix waħdi, agħtini s-sapport. X'Kembri wieġbu, Qed ngħinek, trid tkun aggressiv u tiġġieled. X'Kembri qal, Imbagħad mort norqod. Fil-ħamsa ta' filgħodu kont il-gym u l-mobile tiegħi sploda bl-aħbarijiet. X'Kembri ċaħad bis-saħħa li kien ta lil xi ħadd u b'mod partikolari lil Fenech informazzjoni dwar il-maħfra ta' Toma u insista li bl-ebda mod ma kien involut fid-diskussjonijiet dwar jekk din kellhiex tingħata jew le. Schembri spjega fil-Qorti, Kont qed nipprova nikkalmah. Għedtlu li kont se ngħinu anke jekk ma stajtx. Jew kien se jaħrab jew kien se jiġġieled. Kellu jiġġieled biex inaddaf ismu. Jien kont naf li ma kien se jieħu l-għażla li jiġġieled.
Il-ħames parti, l-arrest ta' Schembri. Schembri ġie arrestat fil-25 ta' Novembru tal-2019 Ħamest ijiem wara li ġie arrestat Fenech fuq il-yacht tiegħu waqt li kien qed jipprova jaħrab minn Malta mill-marina ta' Portomaso. Il-Pulizija marru għal Schembri wara li Fenech qasam mal-investigaturi li l-mastermind veru kien Schembri. Qal li Schembri kien għaddielu nota mat-tabib tagħhom it-Tnejn waqt li Fenech kien police bail. Din in-nota kienet ukoll attentat biex jiffrejmjaw lil Chris Cardona. Skont it-tabib Adrian Vella, hu ġabar xi karti mid-dar ta' Schembri u għaddiehom lil Fenech. Schembri kkonferma li Vella kien mar għandu imma insista li d-dokumenti li ħa Vella kienu dokumenti mediċi. Fuq in-nota la nstabu fingerprints ta' Vella u lanqas ta' Schembri.
Dakinhar li ġie arrestat Schembri fis-sitta u nofs u ħamsa ta' filgħodu, Schembri tilef il-mobile. Skont l-esperti, l-aħħar li ġie użat kien siegħa u nofs qabel, fil-ħamsa ta' filgħodu. Dan kien punt li l-ġurija baqgħet tiffoka ħafna fuqu. Saqsew diversi mistoqsijiet dwar kif dan ma ġiex intraċċat jew ikklonjat. Meta saqsewh fuq il-mobile, Schembri qal, Għadni sal-lum ma nafx fejn qiegħed. Hu waħħal f'xi ħaddiema li kombinazzjoni kienu d-dar fis-sitta neqsin kwart ta' filgħodu. L-arrest ta' Schembri u t-tfittxija tal-Pulizija kienu strambi. Uffiċjali li kienu fuq il-post ikkonfermaw li ġew mibgħuta d-dar ta' Schembri mingħajr ma kienu infurmati fuq x'qed ifittxu. Apparti minn hekk, kien hemm l-avukati ta' Schembri fuq il-post u anke Neville Gafa. Tnejn mill-Pulizija qalu li Arnaud qalilhom biex jieħdu biss l-apparat li jindikalhom Schembri. Id-difiża ffukaw fuq il-preżenza ta' żewġ mobiles fir-ritratti li ħadu l-Pulizija waqt is-search. Il-Pulizija kkonfermaw li ma ħaduhomx. Huma qalu li Keith Arnaud ordnalhom biex jelevaw biss l-apparat elettroniku li jgħidilhom x'Kembri. Dan kollu kien mhux normali, skont l-uffiċjali tal-Pulizija. Dan l-episodju jkompli jitfa' dell ikrah fuq ix-xogħol tal-Pulizija, speċjalment kif ħadmu l-investigazzjoni fil-konfront ta' nies imdaħħla fil-politika u potenzjalment l-involviment tal-Istat fil-qtil. Is-sitt parti, it-tixħim. Ix-xhieda ta' Schembri kienet drammatika minn bidu sal-aħħar, speċjalment l-allegazzjonijiet ta' tixħim u mġiba ħażina tal-avukati ta' Yorgen Fenech, Charles Mercieca u Gianluca Caruana Curran. Schembri kkonferma li ltaqa' mal-avukati ta' Yorgen Fenech ftit jiem qabel ma xehed fil-kumpilazzjoni, b'stadju legali qabel dan. Dan jaqbel ma' li qal qablu Johann Cremona fix-xhieda tiegħu. Iżjed dwar dan fir-raba' episodju.
Però Schembri żied dettall ieħor. L-avukati ta' Fenech ippruvaw jixtru lil Johann Cremona b'erba' mitt elf ewro bil-patt li jixhed favur Jurgen. Din l-istqarrija ġenġlet l-awla u l-Imħallef sejħet għal Cremona biex jerġa' jitla' jixhed. Johann Cremona kien jidher viżibilment anzjuż u nervuż ħafna. F'ċertu punt anka beda jibki, tant li dak il-ħin qal li kien ivvinta kollox. Imma l-Imħallef Edwina Grima qaltlu li ma bdietx temmnu. Minn min qed tibża'? staqsietu. Minn Alla biss nibża', weġibha, minkejja li deher beżgħan ħafna.
Id-defiża oġġezzjonat għall-kliem l-Imħallef u Giannella De Marco talbet biex jixxolja l-ġuri għax skontha, l-Imħallef mhix qed tkun imparzjali. L-Imħallef tat digriet u qalet li dejjem imxiet mal-liġi u li finalment huma l-membri tal-ġurija li jridu jiddeċiedu jekk Schutt huwiex kredibbli jew le. Dak kollox għal-lum. Fl-episodju li jmiss, se nisimgħu dwar ix-xhieda ta' Matthew Caruana Galizia, it-tifel ta' Daphne, u speċjalment ix-xogħol ġurnalistiku li kienet tagħmel Daphne qabel il-qtil tagħha. Inħeġġukom issegwu l-paġni tal-midja soċjali ta' Anfora Media u The Daphne Caruana Galizia Foundation għal iżjed żviluppi. Grazzi talli segwejtuna.